Mähriban dostlar wideolarymyz dowam edýär. Bu günki wideomyzda-da Batyr bagşy, Dutar bagşy, Batyr Ödäýew agamyza haýyş etdik. Dutarda birnäçe owadan halk aýdymlaryny YouTube-daky agzalarymyň haýyşy boýunça ýerine ýetirip bermegiňizi diýip haýyş etdik we Batyr aga sag bolsun sözümizi ýykmady we owadan halk aýdymlaryny ýerine ýetirip berdi. Mähriban dostlar, diňläň, lezzet alyň, wideolarymyz dowam edýär.

Dostum Ahmet Meredowyň haýyşy boýunça we onuň YouTube kanalynyň diňleýjileriniň haýyşy boýunça üç-bäş aýdym aýdyp bermekçi. Meniň adym Batyr Ödäýew. Dutar bagşy adynda YouTube kanalym bar. Halasaňyz aýdymlarymy Dowamyny diňlärin diýseňiz, men şol kanalymda hem aýdymlarymy goýýan. Agza bolmak, subscribe bolmak arkaly goldap bilersiňiz. Özleriňiziň zakazlaryňyz, bellikleriňiz bolsa hökman aşakda kommentariýada goýup bilersiňiz. Onda näme? Birki sany aýdym aýdaly ýüreklerimizi joşlaly Ahmetjan seniňem näme alyp barýan işleriňde üstünlik dileýän hany Gitdik onda.

Zynhar şahyrymyzyň sözlerine Bir ýagşy gözeliň aýtsam waspyny Bilseň onuň akyl huşy ýagşydyr diýen bir aýdym bar şony aýdyp bereýin. Hany gitdik.

Täk indi şu taýda oglanlar diýär el kyssasam bolaýsa el kyssasyndan birini aýdyp bereli bir gysgarak Elkyssa habar kimden al Habar Göroglakamyzdan al Göroglakamyz ynha şu gezek ýanyna Mirem hem-de Gammar diýip iki sany şägirdi bardy şolar ýanyna Alak Getdandan Harmandäliň ýanyna Ýamaşgandan geldi ynha Harmandäli gyzyň çarbagynyň bäri tarapyna baryp bir saýa Geçen getdandan şu görogly akgamyz Gammarjany ýanyna çagyryp, Haý, Gammarjan, hany bir sen bir şu öz bagtyňy synap gör, ynha, harmandäli gyzyň çarbagy, bagy-bakjasy bar-da, hany bir öz bagtyňy synap gör diýdi. Ugratdy. Aý, ondan soň Merem jan bilen Göroglakamyz ynha çaýyny süzüp otyrlar, garaşyp gowy habara. Bir sagat geçse-de gelen ýok, iki sagat geçse-de gelen ýok. Ahyr aradan bir üç sagat geçdi. Eger-eger Gammar jandan hiç bir habar-üýn ýok, Onsoň Görogly akgamyz aýtdy, Häý, Mirem jan, gammara lekin tutaýdylar öýtýän. Hany bir senem git-däni bir bagtyňy synap gör, wagtyň şowuna bolsa ýol ugra, bagdan, bakjadan bir oňat ir-iýmişem getir diýip, ýola ugratdy. Mirem janam gammara gidenden soň şu utana, çekine ýaňky harman däli gyzyň çarbagynyň bärtarapyndan baryp girdi. Aý şul zäherli bolaýmasyn-aý şul miweleri diýip, şul gammarjan heläk edendir diýip, oňa bir hilek seretýär, muňa bir hil seretýär, şeýdip, oňa gyzygyp, muňa gyzygyp der. Şol barşyna ýaňky Miremjan bagyň içine ep-esli aralaşdy. Aý seretdi, harman däli gyzyň üç ýüz altmyş sany Kenize bar ekeni. Bular ýaňy Gammyrjan tutup baglap, bend edip, hawa, gaýdyşlary bagda ýene aýlanyp ýörler, seretseler ýene bir nowjuwan, bir şeýle diýseň bir owadan ýaş ýigit aýlanyp ýör. Üç ýüz altmyş gyz her haýsy bir tarapdan Näme ýaz aýy ýukajyk geýimli eteklerini çermäp ýaňkylar bir Gammar janyň üstüne çozuş etdiler. Mirem janyň üstüne çozuş etdiler. Mirem jan her hili gaçmaga synanyşdy bolar ýaly däl. Ýaňky 360 gyz her haýsy bir ýerden ýaňky Mirem janyň her haýsy bir ýerinden tutak etdaninden han götär edip ýaňkyny Harmandaly gyzyň garşyna alyp bardylar. Hawa. Onsoň Harmandaly Mirem jany garşyna görenden habar gatdy. Eý kenizeklerim, aýdyp oturyň. Bu ýigit kimiň kimsesi bolar, kim bolar diýdi. Şol barmana kenizekleň Arasyndan birisi çykdy-da diýdi, Äý, Bibim, ynha, seniň bagyňda ýaňky tutanymyz az ýaly ýene biri saýlanyp ýör. Hä. Äý, bu Aşykmyň sen, şahyrmyň sen, bagşymyň sen? Hany habaryňy ber hany diýdi, harmandäli gyz. Aşyk Mirem aýtdy. Men diýdi aşykdyryn diýdi. Hä. Eger olar ýaly bolsa, onda han bir aşyklygyňy saz bilen bize bir beýan etseň. Ýaňam bir oglan geldi. Bize aýdym sazlar edip heziller berdi. Han senem bir bize bir e, nama gaýyrsaň diýdi. Mirem ajap bolar diýip, ýani

Özüme oýunjak sazym bar. Ine geçen ýyl şul Nowruz töwerekleri Nowruz salam diýip bir e, täze saz döretdik. Şony çalyp bereýin.